Ah, oganda joluo amoso ahinya en nyinga iluongo ni Stephen Ogo. E ndalo mokalo nyocha achung' nyocha dwaro ker to nitie gima notimre e kinde kanyo omiyo koro sani ok ne atero kalatasena to an e chairman mar Independent Lobby Group. Erokamano.
Erokamano ahinya uh, ja uh, migosi Stephen Ogo kiwacho ni sani in jakom mar Independent Lobby Group. Chien wacha chande kana wan kodi e studio kaendi ni chung' motegno kaka president. Yeah. Ang'o ma notimore? Koso oganda nyalo wacho ni magi gin achiel kuom oganda ma ne ni managa mila mar chuny. A Gima notimore ni ka nodong' ndalo abich mondo water kalatasewa ne wanie meeting presidential candidate duto gi chairman. Koro ne wakale kalatese gik monego water bwa pango nyaka timetable. An alura kod un nikech ne wapango kod alphabetically. To kane watieko to pie na ne ID passport ne akete poch mane orwako mane an kodo nikech narwako lewni moko madongo mag Nigeria mm. maonge ofuko koro kwatieko kwasetieko chokruok kwa chiemo odhiambo koro ko hand over to passport gi ID onge mm. to sheria wacho ni seche midika IBC chieng'no nyaka ibi go original document yes.
koro ka naneno adhi mondo ane kaka dayud my ID haraka to ok ne nyalre koro mano emomiyo ne ok yang'wech mm. eh.
Koro ID nola. ID nola gi passport. Mano to koro wacho nade Owoko bende wacho ni ne in jachung' motegno adieri ka koro reason momiyo ikwit en mana ni ID ni nolal the very last day. Mano bende ji nyalo wacho ni ne in kod ikruok koso gini ne tema tema tugo gi wiyo Ne an gi ikruok kabisa nikech seche ma ID passport lal e hotel. Mm. Tiende ni nitie joma noor mondo okwal gigi. To joma noor gi en nan opponent noneno ni seche moko abiro chendo e ng'weno. Emomiyo.
ibiro chendo nade to kata chien waja chande nyaka ne oganda chak weche mag campaign pok waneno Stephen Owoko kuma nowuok modhi mowacho ni oyam Stephen Owoko an independent candidate achung' e laro kom mar president adhi campaign ka gi ka gi ka pok oganda mathoth oneni an samoro aseneni e kamoro achiel kata ariyo to oganda mathoth nitie ma pok oneni Bende samoro kok gine ni kawuono wacho ni kare mas TV no wako emano chung' chande. Gima ne timre Koso ni campaign na kule. Kana kapok na lando na dwe chung' to na dhi Kenya msima. Mm. Chakre Isiolo, Mandela, Kwale, mm. na luoro Kenya. Kama ne ok adhiye en mana mm, kama ne ne geji yulo mana moko. Mane ne geji Mombasa. Iye iye kucho. Mm. Kanya mone kachope. Mm. Mondo ang'e to Kenya chal nade kod chandruok ma jo Kenya chal nade. Mm. Koro kana asetieko, kase lando, To nadhi Isiolo, atimo chokruok mang'ongo Eldoret, atimo chokruok Machakos, atimo chokruok Mombasa. Koro gima atimore en niya, uh, jo media madongo, eh, jo media madongo gi ndalo mane wacho na bedo pres kane yud campaign to ne gidwaro mondo isagi mondo eka gibi gi cover rally mari to nakon onge wach an adhi kuom raia. Koro emomiyo nineno ka main media madongo ok ne cover my rallies. To natimo mano. Ne gidwa ni sagi nade? Ah, ng'en gidwa ni sagi nikech i- i- pachgi ng'en ah, kochopo ng'wech mar president Yeah. to en mna ng'ane gi ng'ane katie gazeti kwaketo pich ng'ane to gazeti inyiewo Mm. koro ne gitiyo gi jogi mondo giyudgo o- commercial ohala koro wan joma eka ne chako kaka an gi koro ok ne gi cover nikech nitie gidwaro mondo asagi Kono na kono onge wach ng'e oya dhi kuom raia kochopo kare ka uneno na an worthy of the news to nudwara to naringo kabisa Kenya kae nyaka Meru, Embu, Mwea kuonde go natime chokruoge. Koro gima ogoli oko en mana ni ID ni nokwal. ID nokwal.
Koro seche mokwal ID To ok nadwa go koko ma ID mokwale ni emomiyo ok atero kalatas ka Chebukati to norita chieng'no mm. nikech dhano ne nyalo paro ka presidential nyalo wacho ni ID mare olal yes. kata ng'ani ne jo oyuma Yeah, jibro ne yuara eh, joka kata johera magi sani nyalo wacho ni yuara joka nikech ok inyalo nyiso gi e mbele gi kaendi ni iweyo chung' nikech ID ni olal olal nade ID ni lal nade gi passport mari in ng'ama ochung' kom mar president Stephen Owoko ID olal koro kidhi chung' e gima ne chal. Gima timre kane wanie meeting mm. safari hotel. Yes. To ne an gi PA. Mm. Muting'o ne nyaka document nyaka my passport. Mm. E, kod files go kod kalatase de madware checklist go. Yes. Kod gigo ne en go. Mm. Koro seche mwatieko meeting no. Mm. To ka cheko ko to passport gi ID onge. Mm. tapenye to gigi ni kure na gigi be nawe jemesa ka an okia kama giriye Kuna kwa nonge wach telo wuok kuom Nyasaye. Kama ubayi ikia gimomiyo ko nonge wach mm. minwa noko nantelo wuok kuom Nyasaye. Koro mano emomiyo naweyo mos kamano. Mm. Mano emomiyo koro niweyo. Koro sani iparo nade? Nidwa chung' keri weyo. Koro sani ichung' kanye? Ikata isiro ng'a? E sechegi an e jakom mar Independent Lobby Group. wa campaign kendo akonyo independent mondo wayud independent mang'eny mm. kendo sani wa push wasetero nyaka list marwa mag independent nomination ma kwaseyudo e kombe doko wadwaro nafasi ni senate wadwaro nafasi ni ward wadwaro nafasi kama e parliament koro mane gima delni kata sani kes moro mar IBC gnasani yeah. ana represent independent candidate mm. mane ma koro atimo sani mm. yeah. tiparo nade ineno ka independent candidate untiere kod chances maromo nade nikech samoro be jomoko kawu kaka jok ma samoro chung' achung'a ne gin jok ma wacho mana ni an kani koro nomination ne obet kama kiang'o ne ok obet kama awe party ni adhi koro independent iparo ni chances su chalo nade wacho ni koro utemo lobi mondo mubuyud nafas maybe nomination e senate e parliament e seche mawuoyo ni independent candidate gin elfu ang'wen gi piero auchiel motero kalatas Kenya te. Kenya te elfu ang'wen gi piero to auchiel. mano oyudo certificate kar pp ne gin elfu ang'wen gi mia auchiel piero ochiko gachiel Wan gi governors piero auchiel gaboro wan gi women rep piero aboro gochiko an gi list no te wan gi mp mia auchiel gi wiye mia auchiel piero auchiel gauchiel wan gi M- mca mia elfu adek mia aboro gi piero ochiko achiel koro gima wacho en niya kuom jogi te nusgi gin jomoko ma ne nomination ok nowuok ni maber koro ne gineno ni ooyo we atem ka ibc to nusgi gin jomoko mane obedo independent nikech chunygi nonyuolgi gi independence to moko bende ne gin independent nikech pesa mang'eny mane ginyalo chulo e mane party dwaro cha ne giongo lakini jogi te campaign koro waparo ni ka gi campaign maber to wabro yudo e parliament kata e senate kata wabro yudo country moromo nomination Eh, koro wang'eny koro bro depend kod teko ma wan go ma ng'ato ka ng'ato timo on the ground yes koro sani un emu champion mondo independence campaign maber uparo nade uparo ni unyalo yudo kombe maber waparo ni wanyalo yudo kombe maber wa estimate target marwa ka nyalore Yes. ni wadwaro ni mondo wayud ekta mp chakre apar gabich kadhi nyime ei parliament Ah, mano minimum wadwaro Yes. Eh, and then governor kabe ta wadwaro nwanyo liek ta governor adek mano koro wuoyo target ma marwa yes, governors moko adek mm. and then a senate senate jogo ok tek ahinya to wadwaro ka nyalre to wayudi achiel kata ariyo mano wuoyo target ma minimum mm. and then country rep ka yes. County rep ka tema koro wa push kabisa mm. ma county rep ka wadwaro on every county kaka mm. Kiambu, Nairobi, Kisumu, Homa Bay yes. kuonde mwa jo wang'enye mm. wabeda beda dhano mang'eny mobworo mm. e, kanyo to koro waonge target. Sane paro ni target mar eh, maybe governor Sadek gi ki nyalo wacho ni probably ung'iyo gwenge mage. E gwenge mwang'iyo kabisa mm. En kaka Busia. Eh, mano wamiye support kabisa Busia wa target no nyalo yombo. Um, Dr. Otuoma. And then Kisumo ka bende ka waketo strategy maber to waneno ni wan gi chance mar Kisumo. And then kama be wang'iyo kabisa en Kiambu. Eh, kuonde moko be wang'iyo lakini kuonde ge ma wadwa focus ye mm. kabisa nwan chances wan very high. Eh. Kure wacho Busia, Kisumu, Busia, Kisumu kod Kiambu. Un kod eh, geno wan kod geno ya reko mar gano. Nyalo yudo kom. Ero kama nyato. Koro kaka Steven Owoko iwuok e presidential race sani koro idong mana gi koma achiel mar bedo jakom mar jo independent. Mm. Moving forward koro paro ni en Kech nitiere jok mano eri ni kaka Stephen oko ni chung ker. Mm. Gin sani koro geno gi ochopo kure. Kosi kawo gi nyiso ni koro osel joma gi. Gima timre en independent candidates be thoth mochung president. Koro kiwacho ni osiro independent candidates. So kang'eyo ni to idhi bedo specific ni osiro independent candidate ma en ng'a. Gima timre en niya, gimomiyo na chung president. Yes. to naneno joma ndalo cha nowacho ndwe chung nikech an ni namba adek ma nolando yes. mm. ne wang'eyo naneno jokot mm. kod sani giluongre ni nasa yes. to naneno Jubilee. Mm. Koro ka nang'eyogi nikech ang'eyogi mm. nyaka somo nyaka manifest gi mane gin go yes. kod performance mane gitimo ndalo mane gin e parliament mm. kod ndalo mane gin minister mm. to ka pimo tayudo ka below average mar expectation mar Kenya to be kendo a analyze their vision kod potential margi ni to ng'ani komiye telo vision mana ma en go monyalo mitigate go Chandruok ma jo Kenya osedonje e sechegi to ayudo ka thin emomiyo nachung'. Koro e sechegi gima pod olokre onge en man koro kochopo dakika to koro kuom joma ochung' president aborogi yeah. waromo kodgi kendo waromo impre kendo wang'ere mm. kata nyoro nyawani a meeting mar presidential candidate yes. kwatieko to wabet piny mm. ka interrogate gi yeah. gite mm. to ng'enygi gin joma onge gima nyalo luongo nationalistic spirit kata vision ee ng'enygi gin joma dwaro adwara nikech gin kod osiepegi Ee, gin kod interest nikech politics iwacho ni en interest lakini jogi ni kod self interest not national interest koro jogi pod ogoya gi minto kuom jogi Yeah. anyalo wacho kaka msungu wacho which one is a better devil Kura I'll decide when the time comes. Mm. To president wa mingawa. Kura nyaka sani pok udiza hivi. To nitire wach mano wachore, wabro duoge mano ero kwa wuoke break, wabro dhi yo matin. Nitire wach mano wachore ni pendent the candidates romo duto. To mondo amuchum president mondo yiena ngata chiel mubro front mondo mi o challenge migosi uru mga Kenyatta ka chiel kod migosi Raila Amolo Odinga. Waduogo winje wach no ero kwa wuok e ywe.

Pia ni kine makare mai mar kuku mar wach wadhi nyime achiel kachiel kod weche gweko mag rango yiero mar dwe manyien antiere kaendi kod Stephen Owoko ma bende nochung' e loroko mar president e pacho kaendi kata kamano owacho ni nowuok oko kowacho ni ID mare kod passport

And then nitie kaka mwaluongo ni pestle be mwa analyze go policy ma each one of pestle mano political, economic or social we are at etika dai kanyo. Koro kwa analyze jogi nyaka independent yes. kaka joma nobedo gi task force. Mm. Wan kod Dr. Jeff mm. mowuok America bende kano oketo karatase to odok America nyo oduogo nyo oduogo the other day. Mm. One called Professor Wainaina ma independent mm -hmm. and then one called Joy Nyaga. Magi te osiepa nikech waromo. Yes. Sani podogo wambi kwariwe nyaka man Dr. Ekuro ma bende osiepna. Yes. Mm. Kiwuoyo kuom adier podogo wambi kuom jogi. Ere ng'ama man gi nyalo manyalo ting'o aspiration ma 45 million Kenyans ma 70 are you be konj jogi pod watimo analysis pod ogo umbi manyiso ni owacho ni pod uneno ka onge pod onge nikech ah. nitie kaka wadwaro mondo Kenya odhi forward mm. to jogi onge ng'a kong'iyo gi to onge ng'a mm, gi perform ing'e pod watimo analysis koro kwa brondo mabdhiam dhiamie mm. Moro nya afadhali maber ber ji. Manyiso ni kare kaka ne ji wacho ni gin mana jok ma amila ema omakogi, mano uwacho nya bedo adier. Ah, ok anyal wacho wach mar Ka- amila. Kaachiel kod in, nikech iwacho ni userango jogi to ineno ka pod ok une ni to who is who, ok That- une yeah. Professor Wainaina Ina asebedo godo e studio kaendi, Yeah. ang'eyo ka en ng'ama nitiere kod paro maber ne jo Kenya, but pok piny mar Kenya ochopo kanyo ero, mar go ombulu ni giwacho ni president wadwa go independent candidate kama endi pok waneno kotimore koro iparo ni jou gi kare ang'o matimore koso uriuru e riwa to usupport ng'at achiel emwadwa way out nikech gima timre niya seche ma ang' awacho ni jopiny sapotana miuru jeff kura yeah. to ka gisemi kibedo president ka gima dhi marai to gikona in mane iwacho nono mondo watime nadi Eh, tiwacho kaka piny migosi amolo raila odinga nowacho ni, i regret wacho ni kibaki tosha Eh, nikech Nowe nokoriet nwa Kibaki shida mane wayudo ka dhako timre nade koro ka dwa wacho gimoro ni yawa wamiyo ng'ane profesa kama kata dr ma miwu kura and then kosechako fail to why regret nikech mano gima iluongo ibro live kod conscious ni condemn nyaka itho ni timo makosa koro wabro nyiso ji lakini for now yes. we are still analyzing to put up a chupo what one man the ambe miamie kura wach kama to kata uri uru duto mwacho ni oyo one independent candidate so ilo candidate A ya makoro wa front mm. omach mi go suru ngai kanyata kod mi go sirela mulo dinga wagundo ni man usechope mwacho ni use identify mm. uparo ni unigi yote kumaro very good
a ah, wabed ng'ato hmm. man ability yes. mar eloquence hmm. ong'e wuoyo hmm. to en kod charisma onyalo convict bo convince ji e, kaka jayalo
bous policy mage e, to kendo en ng'at ma chunye ng'ongo ma, ma agoke duong' ng'at ma nyan god leadership yes. bua support ng'ato ilano ineno waluwore kode to adwa mi jogi aran for their money unfortunately mane ma pod walak e wuoyo to inyalo wuoyo awuoya to bedo ga ability mar conviction no mm.
ma en ayudo ndo en kode koso mm. ji kaka tomboya ji kaka martin luther king nyalo nyalo wuoyo ji kaka obama yes. ma nyalo wuoyo ji convince beyond the tribe no mm. e koro mane ma pod walak kae ta wayud yes. Ka wayud nikech ng'eny jo Kenya ool. Koro ikonto yawa eh, ng'ani ema nitie. Joluo ah, ruadhwa ni ema nitie. okay, Ruadhwa ema nitie. To jo Kenya dwaro ng'at machielo mamiyo koro ne waparo ni independent ka wanyalo yude koro kane asewuok nikech an mane an kod koro kane asewuok e race koro jowagi odong' ka worno pod ng'ongo kuongi pod Ang'o gifi ma keto believe ni in ema ne in kode? Ah, gima kete I believe an man Ai kode. dini kende oselal.
Wach ni in kode. Inyalo bet kode nade? To independent Ah, candidate mantie gi ability to ai dini kende ok inyal No rito. kwan. Mal ai dini lal. Ichalo ng'ama wacho ne ji ni adhi kamoro to nanga na oyieche. Ng'ama oyieche be kia. No la no kwal. Nikech gima timre niya, Koro ka ai dini ok inyal rito, ok inyal rito piny mar Kenya. no kwal.
Nikech gimomiyo acho ni an gi mano kata kaka pakra mm. asebedo kamiyo ji lecture kaka University mar eh, Ghana mm. Accra mm-hmm. ni an kod lecture University mar Dar es Salaam Nkrumah Hall mm-hmm. to whenever kana mi that ineno seche ma awuoyo on African context mm. namigi kaka Africa chal where the problems are kata South Africa to reaction aneno kane an kod rally Eldoret pipio nowacho ni katum convoy to adhi adhi abedo chokruok achiel kane atieko nawuoyo for one hour to dhano kendo penja penjo one hour kane atieko there was stampede Eh, that- there was a stampede but nochuno mondo orwaka e mtoka mondo oring koda araka nikech everybody konto ng'atni bende jakenya adiera nikech gik mana awachongi koro an awuoyo mna nitie joma onyuol gi telono kod that ability koro mano ema koni jowagi pod ok wayude lakini at the end of the day wabro kon wabro decide ka onge to wakon ng'ato ng'ato odhi thone Erokamano ahinya, awinje kidwa rito jo Kenya milion aluf prang'wen kod abich. Mano ero en tich matek miwuoro. Kinyalo ritogi, mano onge wach. Owoko awinjo ka iwacho ni nenore ni jogi eki ong'e ama nigi capacity manyiso ni mbe kar yie kod gima iwacho kinde ka kinde gi political analyst gima iwacho gi ute fwambo gima iwacho gi jo Kenya ni wantiere e ng'wech mar horses ariyo en kind Uhuru kod Raila No, I have to be very honest ni jopiny nikech wanie studio yes to akon very clear ni independent candidate mantie ki Yes. capacity gi tin mm. oteko minyuolo go ng'ato cha giongo go mm. e, gin joma owuok ni dwaro kom lakini oteku mar telo cha maybe they'll get one day mm. to as per now ng'weni nikech kasewuok i race yeah. to ng'weni koro odong' jariyo mm. ka kuom ndalo modong' ariyoamana ng'at ma okete mar adek an mana akete mar adek ah. e, an mana akete mar adek mm. kech kidhi internet bi gogo nyinga tiyudo ka ng'a- ng'at mano nowacho owuoyo kuom wacho ni the most intelligent the most eloquent the most knowledgeable of all this is Stephen Hawking an akia ng'ama nondika be nayude mi internet aparo ni Mama wacho kapok nong'e ni dhi lalo aidi.
nobro oro jomondo okwana hivi aparo ni koro koro seche gi ng'weni en mana kind jariyogi Aha. Lakini wawacho ni one day in politics mm. is a long time. Yes.
In case something happens, you never know. To ka wadhi adhiya kaka koro wadhini, buonge gima otimore, yes. to ng'wen en e kind jariyo.
Erokamano ahinya Stephen Owoko. Nyisa ni ikruok chalo nade? Sana sana mar IBC nane nie bura mar tenda chande malal gura ai chande ni support midwa ni mondo mi printing odhi nyime mondo mi kik eh, keth seche mathoth ikruok mar abc tineno ka chal nade kata dibed ni koro ero nisewuok e res iparo ni ikruok mar abc chal nade ka oganda dhi e yiero dume Ah, king'iyo chairman nikech wasebet kode ndalo mang'eny yes to en ng'ama honest to nitie pressure ma sani oket kuome mm. nikech eh, obedo punching bag mm. goe koni tigoe koni tigoe koni
political political leaders mm. in and behind the scene yes. and international community mm. to bende nyaka upane chairman obet e kom cha nikech remb jo Kenya ma nyocha ochwer higa mokalo mm. koro mano pod to gin joma nyien yeah. to an kana wuoyo kodgi kata ka wuoyo kod title ka giikre maber emomiyo nacho niya ballot papers obed printed on time nikech king'iyo kata primaries ma notime these major parties mag jubilee kod jo nasat with all this gima nochando gi ne en achiel ne gin gi pesa ne gin gi personnel to time ne tin mar logistic iyudo ni kama ne onego chakie kura sa apar gariyo koro chopo saa aboro koro yudo ka dhano wacho ni there was a rigging plan mm. to kijeno party headquarter yes. ne ongo plan ilano mm. lakini logistic nobedo na nochandogi koro iparo ni mane general election kiongo time nikech wan wawuoyo ni ballot papers mm. to kura koting'o setting the station kaka the inflow bro bed yes. testing gadget go ng'eyo ni to magi nyingo nyango wapang gi e line kama dhano bro donjo kama to oh, kama ibre nade gigi wabro chopo mago gik ma nyaka ket in place and then officers gi yes. onego pang gigi kodong tandal achiel mondo ka gisepango to giyweyo koro ka gichiew sa apar sa apar ka gidhi e station mondo sa apar gariyo dhano ochago kura yudo ka gin fresh kamano otimre to kata kochopo sa kweno to ok wabedo problem to kapo ni Gigi chopo kawuono kodhi e station achiel to kura ichako saa ariyo, saa adek, saa ang'wen kod violate uh, eh, in a situation ma koro wan gotieni mano bro wacho ni the election was not credible tiparo ni sani gi ikore maber nikech they had four years secretariat ndio ok wanyal wacho ni nikech commissioners noloki koro IBC stops to function we have the secretariat body matiyo tije duto makata in absence of commissioners gin gidhi nyime kod tich baska ing'e gima ukia niya muma owacho niya The buck stops with the head. That is okay.
Headmaster Kuriembo to mukelo cha idoka school improve mm. everything. Kuru commissioner ge chairman. Yes. Gini depend on him. Mm. Eh. Kuru the secretariat kata nobedo nitie gik moko ne nitie ma kisheria ok oyiengi mm. like tender mokwongo ne gi sign in the absence mm. of the commissioners yes. court no nullify mm. koro everybody wan wang'iyo chairman age, not the other. Koro iparo ni sani gin gi ikruok maber koso podi? To nikech kes ma koro nie koti ma be an, an uh, interested yes, party number yes. six ni. Mm. Gini chendo, kata nyoro nyo wan gu meeting. Mm. To king'iyo the commissioners themselves, kisomo gimiluongo ni body language, mm. they are disturbed. Gino chando. Gino chando. Yaro kama nanya, oh konyisa ni kwa tiko dakika chiel kende, Salary Examination Commission, LSRC ne aduko chieno sara. Magi otije mag piny owacho, president, jalup mare, governors, MPs kaachiel kod iparo ni maendi wachni wanyalo wacho ni is it a good thing to timing e, e bende otime time nikech anyalo dwaro kata man kod ichiel wacho ni wacho ni question the timing why now bende bende en gima idwa ni mondo osel godo go mako mako iluongo ni sin political gimmick mago itimo labda mondo serikal owacho ni ero watemo mago onge mago onge gik mitimo Onge impact. onge impact at all ne dokete chon dokete chon to be kama Moksa. gini duso tonglo tonglo chen nduru nduru ka maka gik siasa miwa dogo jo Kenya pene nende ma samoro ok nyal timo maka onge mago miriambo why now that's the question manyiso ni en gima samoro otim atima mondo mi owuond jok ma ok ong'eyo ni ma otimore waduoko nu chien ngima mondo gima obed mayot to be koseket gi gazet uneno e odwoke to Yes. kiny it's not in Yano pod yudo the pesa. mago ineno miriambo Woko, erokamano maduong' ahinya kuom chopo e studio kaendi. Ageno ni Wan wakwayo ni hawi maber. Ang'eyo ni in wuod Siaya, ndalo moko bende inyalo dhi achiel kachiel mondo imany kom moro Siaya kocha chande. Kata kamano wang' ni in ng'ama dwa rito oganda milion piero ang'wen kod abich bed motang' gi gigi duto. Mondo mi irit ji pra- milion piero ang'wen kod abich nyaka ing'e kaka inyalo rito ID. ID ema koro owiti oko tidwa rito oganda al- milion pr- aluf piero ang'wen kod abich. Mano en gima tek. Nyaka wachak warad kendo ma in kuk mar wach.